Intqajna ma' din il-Cabinet li kienet mitluqa u mill-ewwel għedtlu di ta' importanza għedtlu għax din hija herbarium, jiġifieri kollezzjoni ta' pjanti antika.
L-armarju kien maħdum mill-injam u maqsum f'fillieri li f'kull waħda kien hemm għadd ta' pjanti mnixxfa. Fuq nett, il-kliem Flora Melitensis mill-ewwel jiġbed l-għajn. Minsi u mwarrab, l-armarju kien qed iħaddan fih storja interessanti, imma fl-istess ħin, l-abbandun kien qiegħed letteralment jieklu minn ġewwa. Ħsarat kienu ħsara tas-susa, il-woodworm, li bażikament beda jnawwar l-injam, sewwa, il-cockroach isfar, dak li ngħidulu bl-Ingliż brown banded cockroach, beda jnaqqar il-pjanti priservati u fejn intuża l-kolol u affarijiet hekk, kien hemm il-kamla silverfish li beda Inawru wkoll, jiġifieri kien stat ta' dekompożizzjoni fl-għamara u fil-kollezzjoni.
Meta wera l-interess li jirrestawrawh, is-surmast aċċetta, u Arnold, flimkien ma' ħuh Jeffrey, iddedikaw ruħhom għal dan il-proġett.
Meta rajt il-cabinet, meta qalli bl-istorja, għax l-ewwel qalli ċempilli u mbagħad urini l-cabinet, Ġiex reazzjonijiet kelli, kont impressjonat ruħi li hawn dil-kollezzjoni daqshekk antika u kien hemm dak l-effert kbir, jiġifieri kont impressjonat imma fl-istess ħin moħħi beda jgħid xi biċċa xogħol kbira għandi u għandna biex eh, naħdmu fuqha.
Wara li Arnold ħaħsieb il-proċess tat-tindif, it-tnixxif bl-ifriżar u l-fumigazzjoni, Jeffrey seta' jinvestiga l-kollezzjoni. Meta meta bdejt noħarġ frame frame biex nara x'fadal, eh, kien hemm kien hemm minnhom li kienu baqgħu preservati sbieħ u impressjonanti baqgħu daqshekk tajb imma xi wħud li ntilfu ovvjament ġiet niddieqa fuqhom għax intilef dak l-oġġett u kienet ovvjament battikata biex nara kux ħan nerġa' nexxili eh, nkoprihom jew le.
Permezz ta' tikketti li kienu qed jakkumpanjaw kull kampjun, huma setgħu jittraċċaw dak li kien hemm nieqes.
Xi wħud easy biex issibhom fis-salvaġġ u xi wħud rari ħafna kellna nkattru minnhom biex imbagħad once li jkunu kibru f'daqs deċenti nippreservawhom.
Apparti l-valur botaniku tal-kollezzjoni li kellu fih, dan l-erbarju kellu storja oħra interessanti xi jirrakkonta dwar l-oriġini tiegħu. Kif instabet di, ma kellna informazzjoni ta' xejn, ħadd ma kien jaf fuqha, is-surmast preżenti ta' dak iż-żmien, però kien ta' għajnuna kbira li morna fl-arkivji tal-iskola u bdejna nfittxu u sibna ftit paragrafi fuq pitazzi u minn hemmhekk inġabret l-istorja.
In-noti kienu jgħidu li dan l-erbarju kien proġett li twettaq fis-snin ħamsin. Ħareġ bih is-Sur Muscat, li kien is-Surmast ta' dak iż-żmien u kien ukoll Mastru Daxxa. Kien hu li għen lill-istudenti biex jibnu l-armarju.
Filwaqt li s-Sur Muscat mexxa kollox, però kien hemm għalliem Carmel Bonavia li kelli l-opportunità li nintervistah. fl-2012 li xogħlu kien li eh, ġabar dawn l-istudenti marru fil-kampanja sabu l-pjanti ħadu l-biċċiet, identifikawhom, talmu minnhom fil-proġetti tal-iskola u preservawhom f'dan il-kabinet innifsu.
Eventwalment dan l-erbarju ħasem f'kompetizzjoni ambjentali u dan ix-xogħol ġie mfaħħar ferm minn Entni Valletta li dak iż-żmien kien is-Supretendent tal-Edukazzjoni, filwaqt li llum hu magħruf ukoll bħala missier il-Lepidoptera maltija. Intant, tliet ritratti li nstabu fl-armarju juru lil uħud mill-istudenti li taw sehemhom f'dan il-proġett.
Il-valur huwa li din hija litteralment kapsola ta' żmien, sewwa? Filwaqt li minn aspett aħna ta' ambjentalisti, Napprezzaw il-Botany għax għalina qisu ktieb fil-passat x'kien jeżisti n-naħa ta' Ħaż-Żabbar u li llum kollu bini. Però il-kapsola nnifisha hija wkoll kif kienu l-iskejjel iħarrġu l-edukazzjoni dak iż-żmien.
Wara li ġie restawrat, l-erbarju tħalla fl-iskola ta' Ħaż-Żabbar, imma maż-żmien reġa' ntesa. Instab mill-ġdid riċentement Meta Arnold u ħuh kellhom bżonn jagħmlu xi riċerka fuqu. Is-Surmast Nicholas Agius iddeċieda li jagħtihulhom bħala donazzjoni.
Lestejna studju xjentifiku fuqha u ppubblikajnieh fil-Ġurnal tal-Istorja Naturali ta' Malta eh, imexxi mill-Heritage Malta eh, u anke aħna stess ħassejna li eh, di posta hija li titgawda mill-poplu u tkun parti mill-kollezzjoni tal-mużew. u tajnielhom lil Oziel.
Ovvjament meta n-nies jagħtu xi ħaġa lill-mużew mhux qed jagħtu biss xi ħaġa b'xejn, qed jagħtu wkoll responsabilità u dik imbagħad ta' fidejna tal-Heritage Malta. Bħala kuratorjal eh, bi id fit mal-dipartimenti l-oħrajn, pereżempju tal-konservazzjoni, aħna naraw li din il-kollezzjoni, din id-donation, ħa tingħata l-kura li għandha bżonn kif ukoll jekk hemm bżonn xi konservazzjoni. Ovvjament, ħafna mill-kollezzjonijiet tagħna huma study collections, jiġifieri mhumiex miftuħin għall-pubbliku, ħlief b'appuntament. Però, fil-parti l-pubblika, li s'issa għad m'hemm xejn dedikat għall-botanika, ħa nippruvaw li parti mill-proġetti ta' din is-sena ħa jkun hemm sezzjoni fuq botanika, jiġifieri stennew informazzjoni fuq botanisti Maltin, fuq pjanti li jinkbru Malta, eċċetera.